Vawinkhân Kolasib District Legal Services Board sain Mobile Adalat Kolasib District sai pum khuaah neih a ni. Kolasib Bawrhsa Pu John LT Sangan, Zoomer's Choice leh Chapcharkut Miss Sangni sawmhnih pathum puanna a nei. Nizan khân Vairengte mi ṭhenkhat chu Lailapur Police ten kuhva ro leh phurna a tuh auto an mansak nia thudawn a ni. Chanchin kim chang zawkin ngaithla ila. Vawinkhlan Kolasib District Legal Services Buat sawiin Mobile Adalat Kolasib District Saipum khuaah neih a ni. Vawina Saipum Mobile Adalat neihnaah hian Vairengte MRB Branch hnuaia kcc loan kum sangni pasarih a an lak rul tha lo mi za sawmsarih pahnih te thu buai ngaihtuah a ni a. Vawina loan rul thei lomi za sawmsarih pahnih te thu buai an ngaihtuah atangin mi sawmsarih pahnih, Sawmsarih pakua te hnen ah Chengnuai sawmthum pasarih Sing sarih Sangriat zanga sawmruk pahnih hmuh let a ni a. MRB Vairengte Branch hian vawi ina Mobile Adalat den chhan hian den chhen hian loan rul thei lo te hi ngaihna thiam na lan tir in an loan rulh tur an la neih a tang in a chanve an ngaidam a ni. Vawiinam Mobile Adalat Kolasib District Legal Services Authority ten an buatsaih hi CJM

Pu John L T Sanga Kawlsip Bawrhsap hova hman a ni. Zoomer's Choice leh Chapchar Kut Miss, Sang hnih sawmhnih pathum atan hian Nula Mary Lalchhanhimi Daughter of Pu Kepa Zona Khuangpui lam Kawlsip thlan a ni. Kum Sang hnih sawm pathum atang khan Kawlsip District a Chapchar Kut hmanna ah kum tinin Zoomer's Choice hi thlan thin a ni a, kum sang hnih sawmhnih pathum hian Zoomer's Choice chu Chapchar Kut Miss atana puan nghal a ni.

Zoom Kolasib te hmalakna leh an hnathawh te chhuahnawma tih thu sawiin Kolasib District tana document hlu tak tak thlalak hmanga an dah that thin avanga lawmawm a tih zia leh thlalak tha tak takin mi nunah hna a thawh thin thu leh chapter kut sanghnih sawmhnih pathum hmanna a Kolasib mipuite leh pawl hrang hrang thawh hona tha a tih thu a sawi bawk. Zoomers Choice leh chapter kut miss sanghnih sawmhnih pathum hlanna inkhawm hi Zoom Kolasib Resident

Nizan khan Vairengte mi thenkhat chu Lailapur Police ten kuhva ro leh a phurna auto an mansak neia thu dawn a ni a. Hemi chungchangah hian Pu Zalawta Joint yma President chu tanpui tur a ngen niin Pu Lawta chuan Lailapur Police OCB a in an ni man te chu nu nu nau pawm leh mi harsa ve tak tak an nih avangin an mahni tal lo chhuah rih phawt turin a ngen a. An ngenna ang hian a mihringte hi an chhuah leh rih neia thu dawn niin Kuva phurna auto pathum leh kuva ro te erawh police ten an la kawl thung a ni. Nizan hmasa dar sawm pakhat leh minute sawm nga vel khan Puramtlunga field veng ten state veng area chhung kawngpui dunga furniture workshop an siam chu kangin chengnuai sawm pahnih chuang hu a kang ral nia thu dawn a ni. He kang mai chhuah chhan hi chiang taka hriat theih ni rih lovin a kang tih an hriat hian a lo kan nasat tawh avangin workshop chhunga thing zai an khawih nat khawl hrang hrang leh mi bungrua order an siam tawh sa te a kang ral vek a, heng bakah hian thing zai an lo lei lawk tha hnem tak kang bawkin heng kang chhia zawng zawng record fel tak siamin police station ah an pe a, heng kang chhia zawng bungrua kang chhia hlut zawng hi avaiin chengnuai sawm pahnih chuang a ni. Kangmei chhuak i hriat a nih ve leh mi tlawm ngai te leh CIJWS a sipai ten a ṭhelh hna thawk in Fire Department lam pawh a hmunah kal in hmun dang a hmun dang a kan belh zel lohna tur in an ṭhelh mit thei a ni. Kangmei chhuak chung chang ah hian chhiat tawk te puih dan tur ni min khan Joint VC leh Joint yma bak ah Kangmei tuartu veng leh kangmei chhuahna veng YMA hruaitu te nen an sawi ho a, hun kal tawh a, an lo tih tawh dan te thlir let in khaw pum huapa ve bur khawn ni se an ti a, ve bur hi sum fai in neih rem chan ang ang te lo khawn tur in YMA branch tin te ngen an ti a, heng ve bur sum khawn chhuah te hi ni sawm pasarih March sanghnih sawmhnih pathum aia tlai lo a Joint YMA Treasurer Pu Lalchan a hnenah thehluh ni se an ti a ni. Sumtling khawm te hi a tuk inrinna zingah Joint VC leh Joint yma ten kang tuartu Pu Ramtlunga te hnenah a hlan ni se tiin an rel. Presbyterian Kohhran Hmeichhe Inkhawmpui Lianvawi sawmngarna chu nizan atang khan GSA Playground dar lawnah nei a ni a, Pathian nizan thleng awh turah hian Senate Executive Secretary Incharge Kohhran hmeichhia, Reverend Vel Luai a hran leh in inkhawmpui thupui Pathian nen a len dun a sawi ang. Hmeichhe inkhawmpui lian a tel tur hian nimin khan Mizoram hmun hrang hrang atangin dar lawn an pan khawm a, nizan khan palai lawm leh report inkhawm nei a ni a, vawi nilengin rorel inkhawm nei a ni. Kohhran hmeichhe inkhawm liana inkhawmpui lianah hian thupui atan Pathian nena len dun mika bungruk changriat hman a ni a, hemi hmang hian Speaker Reverend VL Luaia Hran leh in thuchah a sawi thin dawn a ni. Inkhawmpui neihna pandal hi a dung feet zahnihsawmnga leh avang feet zasawmruk panga a zau a ni a, mi sangriat vel leng tura beisei a ni. Inkhawmpui thlengtu darlawn hi in sangkhat za sawmli vel an ni a, mihring sanga chuang an cheng. Kohhran hmeichhe inkhawmpui lian thlengtu khuaa chhungkatin te chu sorkarin a thlawnin buhfai kg sawmhnih theuh a pe vek a, mipui inhlawhna tur a siam sak vek bawk a ni. Nizana palai lawmna leh report inkhawmah hian Kohhran Hmeichhe Inkhawmpui Lian, Vice Chairman, Pi Vanlalhruaiin Pathian thuchah a sawi a, vawiinah nilengin Darlawn Kohhran biakinah palai ten ro an rel a ni. Rorel palai ni lote tan rorel hlanin pandala inkhawm buat saih a ni bawk. Rorel hlan inkhawmah hian Borapan Suria, Evangelist, Pi Saithangpui Sai lovin Pathian thuchah a sawi a, chawhnu lamah si January, ramhlun sautin Nehemiah bu atangin Pathian thu a zirtir a ni. Zan lam Pathian biak inkhawmah Synod Moderator, Reverend Doctor Sri Chonghming Liana'n Pathian thu chah a sawi thung dawn a ni. Naktuk Pathian i chawhma leh chawhnu inkhawmah Reverend Reverend Vel Luaia Hran leh in inkhawmpui thupui a sawi anga chawhma inkhawmah hian Kristian chhungkaw dinhmun tehna nomawi dawngtu tur hnenah a hlan a ni ang. Pathian ni zan Pathian biak inkhawmah Kohhran Hmeichhe Inkhawmpui Lian Chairman, Pisai lut in Pathian thu chah a sawi ve leh thung dawn a ni. Congress party in nimin khan Congress Bhavan ah Politics tha tih thupui an zir ho. Politics tha tih thupui hmang in Pu Vaneihtluang an zirtir in Central Politics ah Congress party chu a zen thuk ber a nih thu a sawi a, Mizoram a, Mizoram a hlim a, lungawi mai a tawk lo nia sawiin Mizoramah chauh ni lo Central-a politician lian leh lar ber te bula che tla phak nih a tul tih a sawi. Ram rorelna hmuna budget session-ah sawiho huna sawi tur sawi tur hre lo ram hruaitu duh-aia duh-aia an tam thu leh mipui aiawh mla hriatna leh thiamna lama intuai hriam an mamawh thu a sawi. Sorkar inrel bawlna dik a pawimawh thu sawiin Pu Vah Neih Tluanga chuan, Dawt project hmangin central kan dawr a, Mizoram thlenpui rual rualin, Mizoram thlenpui rual rualin duh duh a hman theih emaw kan ti a, kan dah ta dik lo, theh thlak thin hi kan tuar a ni, a ti a. Dan bih ruksan leh pehel thiamna hi fin a ni tlat a kan ngaih avangin smuggling mantu tur hi smuggler karah bih ruk a ngaih hun a thleng thei. Hei hi politics dik lo a nih thu a sawi. Pu Vanneihtluanga chuan inthlana vote hmuh tama chak a rorel ringawt ngaihtuahna paih a hun tih sawiin tupawh sawrkar se Hnam a ral riai, hnam a ral riai riai si chuan eng nge lukhawng kan neih a ti a, kan dam chhung rei lo te a nghawng neih ve kan duh a nih chuan a hma mi te ang ringawt ti tur hi kan ni tawh lo a ti. Inthlan dawna fit thar vak a tul tawh loh thu sawiin fit tluan chhuak mi kan mamawh tawh zawk ti a sawiin ai upa zawk te hriatna leh thiam a neih let, nei tur leh rin ngam khawpa inbuatsaih si lo a, Senior politician hnual suat ngawt a rem loh thu a sawi a, senior te pawhin kum sawm ruk pelh tawh lamah chuan tangkaina bik leh eng emaw bik nih si loh chuan inthiarfel himna chang hriat chu Mizoram political party tin te mamawh a nih thu a sawi. MPCC President Pu Lalsawta pawhin thu sawiin sawrkar tha siam turin Congress a sawrkar a ngai a. Chutiang a thlen theihna turin nakin a danglam tum lovin tunah intiklai pawhin danglamna hi miin an hmu tur a ni, a ti a. He hun hi Doctor Henry Zodinliana, President, AIPC in a kaihruai a ni. Khati zawng kha chanchin thar kan tih chhuah thei a ni e.